नमस्कार आउ आइ हम सब मैथिली परंपराक किछ ओहन बात पर गौर करब जे कहर जाइत अछि जे अदृश्य बाधा से हमरा सब के रक्षा करैत अछि ई सब पुरान मान्यता अछि जे हमरा सब के दुनिया के एकटा अलग नजर से देखबाक मौका देत अछि त सवाल त इहे अछि न अदृश्य बाधा से आखिर कोना बचल जाय? सोचु, ई कोनो आए-काल्हिक सवाल नाए अछि। हमर पुरखा सदियो से एकर जवाब खोजैत रहला। त आउ देखियाएँ, ई पारंपरिक ज्ञान हमरा सब के की सिखा रहल अछि। आ देखु, ई खाली ई करू, ई नइ करू वाला लिस्ट नहिं अछि। बल्कि त जीवन जीवा के एकटा तरीका भ गेल। एकटा एहन तरीका जे हमरा सब के कहि सकैत छी जे एकटा सुरक्षाक एहसास दैत अछि। त चलू एकरा और नीक जकाँ समझैत छी। ठीक छै, त सबसे पहिले बात करैत छी रातिक समयक सावधानी के बारे में। कहल जाइत अछि जे जखन साँझ होइत अछि, सूरज डूबि जाइत अछि त माहौल बदलि जाइत अछि आ ओहि समय में हमरा सब के किछु बेसी ध्यान रखबाक चाही। ई दुनू नियम देखो एकटा तऽ खान पान सँ जुड़ल अछि आ दोसर सुगंध सँ मान्यता ई अछि जे राति में जखन दूध या खीर जेहन चीज खाइ छी या फिर इत्र जेहन तेज महक लगा ले छी तऽ अकेले बाहर नहि निकलबाक चाही कहल जाइत अछि जे एहि सँ अदृश्य शक्तिक ध्यान खिचा सकैत अछि तऽ एहि लेल मना कयल जाइत अछि तऽ एकर पाछूक सोच की अछि? सोच इएह अछि जे सूरज डूबलाक बाद अपन उपस्थितिकेँ, मतलब अपन मौजूदगीकेँ कम कऽ दिअ। मानल जाइत अछि जे ओहि समये हम सभ किछु बेसी संवेदनशील भऽ जाइत छी, आ ई नियम सभ बस ओहि बातक ध्यान रखैत अछि। अच्छा, रातिक बात तऽ भऽ गेल। अब आगू बढ़े छे आ बात करे छी स्थानक सम्मानक ई बहुत जरूरी बात अछि हमरा सबके ई सिखायल जाइत अछि जे किछु जगह पर एकटा खास तरह का ऊर्जा होय छे आर ओतय हमरा सबका व्यवहार से हो ओहिना हेबा के चाही मने सब जगह एक समान नहीं होइत अछि नहीं किछु जगह खाली जमीन के टुकड़ा नहीं होइत अछि बल्कि ओ एक तरह से ऊर्जा के केंद्र मानल जाइत अछि आ बस ओकर सम्मान करब बहुत जरूरी भे जाइत अछि एकदम साफ साफ कहल गेल अछि जेना पीपल बरगद आ इमली जहन गाछ के नीचा गंदगी नहीं फैलाओ आ दूसर देखो शमशान जहन जगह से घुरला पर नीम के पाती चबा लिया ई एक तरह से शुद्धिकरण भा गेल जे कोनो नकारात्मक ऊर्जा के हटा देत अछि हम्म आगू बढ़वा से पहिने आओ एकटा शब्द पर ध्यान दी टोटका ई की होइत अछि असल में ई एकटा छोट सन पारंपरिक अनुष्ठान होइत छी लोक एकरा कोनो खास काम लेल करैत छथि जेना कोनो बाधा हटावे लेल या फिर अपन सुरक्षा लेल तऽ सलाह इहे देल जाइत अछि जे जन कतौ कोनो टूटका कैल देखू तऽ ओहे से बची के निकल कहियो ओकरा ऊपर से नहीं जाओ आ ओहे पैर तऽ बिल्कुल नहीं पड़बाक चाही मानल जाइत अछि जे एहिसँ ओकर ऊर्जा में बाधा पहुँचैत अछि जे ठीक नहीं मानल जाइत अछि ठीक छे त एखन तक हम सब देखलो जे की की नै करबा चाही लेकिन आब अब हम सब ओहि दिस देखब जे हम सब अपन सुरक्षा लेल खुद की कर सकैत छी मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय के बारे में बात करब। आ इहे त एकर सबसे खास बात अछि। ई परंपरा खाली डरियल लेल नै कहैत अछि बल्कि ई त हमरा सब के मजबूत बनय के उपाय सेहो बतावैत अछि ताकि हम सब अपन रक्षा खुद कर सकी। जँ खराब सपना आवेतो हएत तँ ओकरो लेल दूटा बड़ सरल उपाय छै। एक तँ सिरहाना लग फिटकिरी राखि सकै छी। कहल जाइ छै जे ई नकारात्मक ऊर्जाकेँ खींचि लैत अछि। आ नहि तँ हनुमानजीक चित्र राखू। हुनकासँ बड़ साहस आ निर्भयताक प्रतीक के भऽ सकैत अछि? एकटा आओर बड़ कारगर उपाय छै सुरक्षा लेल एकर तीन टा स्टेप्स अछि एकदम आसान पहिल मंगल दिन हनुमान मंदिर जाओ दोसर हुनका चोला चढ़ाओ आ तीसर हुनकर सिंदूर से एकटा बिंदे लगा लियो ई आस्था आ सुरक्षा के एकटा बहुत पैघ प्रतीक मानल जाइत अछि तो कुल मिलाकर एकर मतलब की भेल मतलब इहो भेल जे ई सब मान्यता एक तरह से हमरा सब के लेल एकटा सुरक्षा कवच का काज करैत अछि एकटा एहन कवच जे अज्ञातक डर से लड़बाक लेल हिम्मत देत अछि ता हम सब रातिक सावधानी से शुरू कहियो स्थानक सम्मानक बात कहियो आ फिर व्यक्तिगत सुरक्षा के उपाय तक देख लो आब अंत में बस एकटा सवाल मन में आबैत अछि जे आजु के मॉडर्न दुनिया में ई सब बात क की महत्व अछि कि ई सब खाली पुराना बात मतलब अंधविश्वास छै या फिर ई हमरा सबके प्रकृति आ ओहि अदृश्य दुनिया से जुड़वाक एकटा रास्ता देखा रहल छै खैर एकर जवाब त शायद हमरा सबके अपने अपने खोजे पड़त